Ырӑ кун пултӑр пурне те. Паян черетлӗ тӗлпулӑва килме пултарнишӗн ҫав тери савӑнатӑп сирӗнпе курса калаҫма ҫав тери хавас. Паян эпир сирӗнпе Тӑвай тӑрӑхӗнчи Ҫыравҫӑсен пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗн уйрӑмлӑхӗсем ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр, литература вырӑнӗсем пирки калаҫӑпӑр. Ҫавӑн пекех тата литература картине йӗркеленӗ чухне тунӑ ӗҫӗн уйрӑмлӑхӗ хӑш-пӗр уйрӑмлӑхӗсем ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр. Чи малтанах калаҫӑва литература картти Капла пӗтӗмӗшле илсен мӗнрен йӗркеленет-ха вӑл? Пӗтӗмӗшле Раҫҫейри ытти музейсем, библиотекӑсем тата Чӑваш енчи библиотекӑсем ҫак ӗҫе йӗркеленӗ чухне мӗн-мӗн шута илнине типчесе ҫырнӑ ӗҫсем пӗчӗккӗн тухма пуҫланӑ ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та тӗпчевҫӗсем библиотекарьсен ӗҫӗсене сӑнанӑ май ҫакӑн пек уйрӑмлӑхсене тупса палӑртнӑ. Чи малтанах кашни тӑрӑхӑн литература картине йӗркеленӗ май ҫакӑн пек енсене асӑрханӑ. Мӗн-мӗн кӗртеҫҫӗ-ха? Мӗнрен-мӗнрен йӗркеленет-ха литература карти? Чи малтанах ӗнтӗ чылайӑшӗ библиографи кӑтартмӑшне е указать тӗлӗнте вырӑсла калат пӗрпер библиографи кӑтартмӑшне йӗркелеҫҫӗ. Кунта пӗрпер тӑрӑхри паллӑ ҫынсен ӗҫӗ-хӗлӗпе, пурнӑҫӗпе паллаштаракан литература ҫӑлкуҫӗсене сӗннӗ. Ҫав тери пуян тулли йӗркелеҫҫӗ вӗсене. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ ку кирлӗ паха пай пулса тӑрать. Ҫавӑн пекех пӗр-пӗр тӑрӑхри ҫыравҫӑсен е паллӑ ҫынсен, уйрӑмах ӗнтӗ ҫыравҫӑсен ӗҫӗ-хӗлӗпе паллаштаракан информаци вырнаҫтараҫҫӗ. Кунта ӗнтӗ биографи саманчӗсемпе те паллаштаракан информаци пур, Ҫавӑн пекех тата пӗтӗмӗшле вӗсен пултарулӑхӗпе ҫыхӑннӑ тӗрлӗ-тӗрлӗ йышши информаци материалӗсене асӑрхама, курма пулать. Унсӑр пуҫне тата ҫыравҫӑсен кӗнекисене, сӑвӑсборникӗсем, ҫырнисен пуххисене тата-тата ыттисене те ӗнтӗ халӗ цифровизаци тапхӑрӗнче цифрласа электронлӑ майпа ҫавӑн пек тулли электронлӑ версине вырнаҫтарса лартаҫҫӗ. Ку та ҫав тери паха, кӑсӑклӑ, интереслӗ, вулакан, интересленекен, кӑсӑкланакан ӗнтӗ килтен тухмасӑрах тейӗпӗр интернет уҫлӑхне кӗрсе ҫав сборниксене вулама, сборниксенчи хайлавсене вулама пултарать. Ку та питӗ лайӑх. Пӗр ҫӗре пухса ҫавӑн пек йӗркелесе, хатӗрлесе каларӑм ӗнтӗ е вулакан, е ахаль ҫавӑн пек кӑсӑкланакан ҫыншӑн тытса паллашмашкӑн, пӑхмашкӑн ҫав тери аван. Унсӑр пуҫне тата ҫав тӑрӑхри литература пӗрлешӗвӗсем ҫинчен те тӗрлӗ йышши информаци пуҫтарнине асӑрхама пулать. Вот мӗнле литература пӗрлешӗвӗ ӗҫлет тӗслӗхрен пӗр-пӗр районта е пӗр-пӗр тӑрӑхра ҫавӑн ҫинчен те ҫырса кӑтартнине кӗртеҫҫӗ. Ку та питӗ аван тесе палӑртмалла. Унсӑр пуҫне тата пӗр-пӗр районта е тӑрӑхра е республика шайӗнче те пӗр енчен те Районпа республика шайӗнче ҫемӗк ҫыхӑнуллӑ пулса йӗркеленсе пырать пулсассӑн вӑл тӗрлӗ литература ӑмӑртӑвӗсем е конкурсӗсем е литература премийӗсем ҫинчен ҫав тӑрӑхра ҫуралса ӳснӗ ҫынпа ҫыхӑннӑ литература премийӗ пур-и вӑл е унпа ҫыхӑннӑ литература конкурсӗ йӗркелеҫҫӗ ҫавӑн ҫинчен те информаци тӑратаҫҫӗ. Ҫапла майпа ӗнтӗ пӗтӗмӗшле ытларахӑшӗ типчевсем ирттернӗ майӗнче ҫак литература картине йӗркеленӗ чухне ҫак енсем ҫине пусӑм тунине асӑрхама, курма пулать. Паллах ӗнтӗ, питӗ каларӑм тепӗр хутчен, питӗ аван пӗтӗмӗшле илсессӗн хӑйне майлӑ тулли информаци йӗркеленсе пырать. Унсӑр пуҫне тата тӗпчевҫӗсем, краеведсем те, библиотекарьсем те, культура хуҫалӑхӗнче ӗҫлекенсем те, вӗрентекенсем те е ҫав тӑрӑхри пурнӑҫпа ҫынсен ӗҫӗ-хӗлӗпе ялсем, хутлӑхсем мӗнле йӗркеленсе пулса кайнипе кӑсӑкланакансем те ӗнтӗ тата та тейӗпӗр мӗн-мӗн кӗртме пулать-ха, мӗнрен йӗркелеме пулать-ха? мӗн сӗнеҫҫӗ-ха ҫав хӑш-пӗр енсене тата палӑртса хӑвармалла пулин те ҫӗнӗ ятсем уҫатпӑр ку ӗҫен те пурнӑҫласа пыратӑр библиотекарьсем ӑнӑҫлӑ пурнӑҫласа пыраҫҫӗ ҫак мӗне те кӗртсе хӑварсассӑн аван пулмалла тесе калаҫҫӗ унтан паллӑ вырӑнсем Ку кӑна каллех асӑрхама пулать. Пирӗн хамӑр чӑваш тӑрӑхӗнчи ҫак литература картине йӗркелекенӗсем ӗнтӗ шӑпах хӑйсен тӑрӑхӗнчи паллӑ вырӑнсене асӑнса хӑварнине ӗнтӗ курма пулать. Вот хӑш-пӗр районсенчи ӗнтӗ литература картисене сӑнанӑ май, пӑхнӑ май ӗнтӗ шӑпах ҫавсем ҫине пусӑм тунине асӑрхарӑмӑр. Унтан литература урамӗсем, литературные улицы тетпӗр вырӑсла каласассӑн, литература урамӗсем енчен те пур пулсассӑн вӗсем ҫинчен те ҫавӑн пек уйрӑм-уйрӑм информаци тӑратса хӑварсассӑн аван пулмалла тесе палӑртаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне паллӑ ҫынсен е ҫыравҫӑсен мемуарӗсем сыхланса юлнӑ пулсассӑн ҫав мемуарсене кӗртсе хӑварсассӑн лайӑх пулмалла тесе палӑртаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне пӗр-пӗр ҫыннӑн, ҫыравҫӑн хӑй пухса хатӗрленӗ килти темле уйрӑм коллекци пур пулсассӑн ӗнтӗ кунта паллӑ ҫынсен кӑна мар, ахаль уйрӑм ҫынсен те пулма пултараҫҫӗ ҫавӑн пек интереслӗ коллекцисем. Вӗсене те мӗншӗн усӑ курас мар? Вӗсене те кӗртсе хӑварсассӑн литература карти тата та пуянланнӑ пулӗччӗ тесе палӑртма май пур. Ҫавӑн пекех тӗрлӗ ялсенчи тейӗпӗр, хутлӑхсенчи ҫак бенбеле литературӑпа краеведенипе ҫыхӑннӑ тата ытти тен ҫӗнӗлле ресурссем те шухӑшласа кӑларма май пурри ҫинчен ӗнтӗ палӑртса хӑвараҫҫӗ. Ҫавӑн евӗрлӗ уйрӑмлӑхсене асӑрхама пулать. Унсӑр пуҫне тата, паллах, литература тӗпчевӗнче те ун ҫинчен литература тӗпчевҫисем сахал мар калаҫаҫҫӗ юлашки вӑхӑтра. Интереслӗ тата ҫакӑн евӗрлӗ тейӗпӗр материалсене кӗртме май пур ҫинчен асӑнаҫҫӗ. Тӗслӗхрен, ҫыравҫӑ ҫырнӑ произведенири илемлӗ талкӑш тейӗпӗр. Мӗншӗн? Ҫавна сӑнас мар, пӑхас мар учительсем, библиотекарьсем ачасемпе ӗҫленӗ май ҫав ӗҫе питӗ аван туса пыма пултараҫҫӗ. Уроксенче вӗреннӗ май эпир вӗсене сӑнатпӑр, пӑхатпӑр, тишкеретпӗр. Тӗпчев ӗҫӗсем ҫыртарнӑ май ҫак ӗҫе тума май пуррине палӑртма май пур. Литература, география тетпӗр-и ӑна урӑхла каласассӑн произведенири илемлӗ талккӑша сӑнани, тӗпчени, пӑхни, ҫавӑнпа ҫыхӑнтарса уйрӑм-уйрӑм ӗҫсем ҫыртарса вӗсене те литература, вӗсемпе те ҫав ӗҫсемпе те литература картине пуянлатма май пур. Унсӑр пуҫне литература вырӑнӗ тетпӗр, литературные места. Кун ҫинчен каллех питӗ аван пӗлетпӗр эпир сирӗнпеле. Вот ҫыравҫӑ, ҫуралса ӳснӗ вырӑн ӗнтӗ вӑл, хутлӑх тӑрӑх, вӑл ӗҫленӗ, вӗреннӗ, вӗреннӗ ӗҫленӗ вырӑнсем, камсемпеле хутшӑнса пурӑннӑ вырӑнсем, ҫавсене те ӑнӑҫлӑ усӑ курма май пур. Унсӑр пуҫне тата писатель, ҫыравҫӑ хӑйӗн хайлавӗсенче, геройсене те, сӑнарсене те ӗнтӗ тӗрлӗ вырӑнта тейӗпӗр вӗсен сӑнарсен пурнӑҫӗ тӗрлӗ вырӑнта, тӗрлӗ ҫӗрте иртет. Е ҫыравҫӑ хӑйсен хӑй ҫуралса ӳснӗ тӑрӑхри ҫав хутлӑхсенче ҫӳреттерет хӑйӗн геройӗсене тейӗпӗр. Е урӑх ҫӗрте вӑл ӗнтӗ мӗнле хайлав, мӗнле жанрлӑ хайлав тейӗпӗр, мӗнле тӗслӗ хайлав пулнинчен тейӗпӗр, ҫавӑнтан та килет. Ҫав геройсен вырӑнӗсем, хайлаври геройсем пурӑннӑ, ӗҫлесе пурӑннӑ, ҫӳренӗ, кӑсӑкланнӑ, тен, ӗмӗтленнӗ тата тата ытти те. Ҫав вырӑнсем те каллех кӑсӑклӑ. Вӗсем те ӗнтӗ хӑйне майлӑ ҫыравҫӑн пӗтӗмӗшле тӗнче курӑм уйрӑмлӑхӗсене, шухӑшлав уйрӑмлӑхӗсене йӗркелеме, ӑнланса илме аван пулӑшаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ку та литература картине хӑйне евӗрлӗ пуянлатмалли тепӗр ҫӑлкуҫ тесе палӑртма май пур. Унсӑр пуҫне тата произведенисемпе ӗҫленӗ май произведенисен литература картине, пӗтӗмӗшле литература картине те йӗркелеме пулать. Вот халь анчах Маларах каларӑм, вот ҫак илемлӗ талкӑш та вӑл э, геройсем мӗне вырӑне чӑннипе илсессӗн ҫавӑнтах кӗрсе каять хан те вӑл илемлӗ талкӑшах кӗрсе каять. Вот ҫак шӑпах пайсем литература картине йӗркелеме произведенири литература картине йӗркелеме май параҫҫӗ. Ҫак произведенисен чи паллӑ произведенисен литература картине йӗркелесессӗн те ҫав тери тейӗпӗр Кашни тӑрӑхӑн литература карти тата та пуянланнӑ пулӗччӗ. Унсӑр пуҫне литература сӑнарӗсен карти тепӗр хӑйне евӗрлӗ ӑнлав. Ҫакӑнпа та мӗншӗн усӑ курас мар литература сӑнарӗсен картине тума пулать. Ку та каллех пӗлтерӗшлӗ пулӗ тесе палӑртатпӑр. Унсӑр пуҫне хайлавӑн е хайлаври ҫул ҫӳрев карти Вот. Автор калаҫупа ҫӳретпӗр эпир, сӑнарсемпе ҫӳретпӗр эпир тейӗпӗр. Ҫавна каллех йӗркелеме май пур. Ҫак, ҫаксене йӗркелес тесессӗн, паллах ӗнтӗ, ҫав тери нумай ӗҫлемелле, тӑрӑшмалла. Чи малтанах учителӗн, библиотекарӗн тейӗпӗр хӑйӗн малтан ҫавӑн ҫинчен тӗплӗн шухӑшламалла. Кайран вара ҫак ӗҫпе кама кӑсӑклантарса яма май пурри ҫинчен палӑртса хумалла. Паллах ӗнтӗ вӗрентекенсем шкулта ачасемпе ӗҫленӗ май ҫакна хӑйне евӗрлӗ вот халь тӗрлӗ-тӗрлӗ классенче ӗнтӗ вӑл проектсем ҫырасси йӑлана кӗрсе кайрӗ пирӗн ҫавӑн пек проектсем пурнӑҫланӑ май та эпир ӑна тума пултаратпӑр. Библиотекарьсем те ӗнтӗ тӗрлӗ ӑмӑртусене хатӗрленӗ май, тӗлпулусене, тӗлпулусене хатӗрленӗ май ӗнтӗ ҫак ӗҫе йӗркелесе туса пыма пултараҫҫӗ пулӗ. Ҫапла майпа ӗнтӗ тата кунта тепӗр мӗн писательсемпе ҫыхӑннӑ музейсем ӗнтӗ кӑна каллехи серпете аван пӗлетӗр, вӗсене те ӗнтӗ ҫав писательпе ҫыхӑннӑ музейсен ӗҫӗ-хӗлне ҫутатни те ӗнтӗ каллех литература картине пуянлатма май парать. Ҫапла майпа вара куратпӑр ӗнтӗ эпир сирӗнпеле литература карти текен ӑнлав ҫав тери анлӑ, тӗрлӗ ҫӑлкуҫсенчен вӑл йӗркеленсе пырать. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ ҫав Кунта тата та тен хӑшӗ-пӗрисене каласа та пӗтереймерӗм пулӗ. Тен эсир тата та хӑвӑр хӑвӑр ӗҫӗрте ҫӗнӗ ҫӑлкуҫсене тупса палӑртма пултарнӑ. Ку вӑл питӗ аван. Вот ҫак мӗне ҫӑлкуҫсене пӗрлештерсе, пухса, йӗркелесе пырсассӑн ӗнтӗ вӑл кашни районӑн, кашни тӑрӑхӑн литература карти питӗ кӑсӑклӑ. интереслӗ пулса тухма пултарать. Пулса тухмалла та чӑннипе илсессӗн. Калатӑп ӗнтӗ вӑл, ятарлӑ тӗпчевҫӗсемшӗн кӑна мар, тейӗпӗр кӑсӑклӑ пулма пултарать. Вӑл ахаль ҫыншӑн та литература ыйтӑвӗсемпе е культура ыйтӑвӗсемпе интересленекенсемшӗн те питӗ интереслӗ пулмалла. Ҫак ӗҫе ӗнтӗ эпир пӗтӗмӗшле ҫав тӑрӑхри ахаль ҫынсемпе те, ачасемпе, библиотекарьсемпе, культура ӗҫченӗсемпе кӑна мар, ахаль ҫынсемпе те туса пыма пултаратпӑр. Вот ялта унашкал ҫынсем пур вӗсем. Хӑйсем уйрӑммӑн хӑйсен кӑсӑкланӑвӗпе ҫав материалсене пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пухса пыраҫҫӗ те йӗркелесе вӗсем ҫинчен пӗлсе тӑрсассӑн Вӗсемпе ҫамрӑк ҫынсемпе те ӑнӑҫлӑ ӗҫлесе пырсассӑн литература картти тата та пуянланнӑ пулӗччӗ. Кунта ӗнтӗ вот тӗслӗх вырӑнне ҫеҫ хамӑн ӗҫрен пӗр мӗн тейӗпӗр тӗслӗх илсе парасшӑн. Тахҫан студент заочно уйрӑмра вӗренекен студентпала эпир Мария Волкова ҫинчен диплом ӗҫӗ ҫырнӑччӗ. вот Валентина Сытина питӗ пултаруллӑ ӗҫчен студентка пулчӗ вӑл хӑйте Мария Волкова ӗҫӗ-хӗлӗпе хӑйте Мария Волкова ентешлӗ пулнӑ май унӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе кӑсӑкланса интересленсе кӗрсе кайса ӗнтӗ ҫав тери интереслӗ кӑсӑклӑ материалсем тупма пултарчӗ ҫавӑнпа та ӗнтӗ диплом ӗҫне те уйрӑм кӗнеке пек эпир хӳтӗлеве кӗнеке пек туса та йӗркелесе кӑларнӑччӗ. Вара унпа калаҫнӑ май ӗнтӗ мӗн-мӗн курӑнчӗ-ха ӗнтӗ хӑйсен тӑрӑхӗнче вот ҫав ҫыравҫӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе кӑсӑкланакан ҫынсем иккен, тӑванӗсем кӑна мар, кӑсӑкланакан ҫынсем пулни ӑна самай пысӑк пулӑшу пачӗ. Вӗсем ӑна тӗрлӗ материалсем тивӗҫтернӗ, тӗрлӗ сӗнӳсем панӑ, канашсем панӑ, хӑй тӗпчев йӗркеленисӗр пуҫсӑр тата ҫав тӑрӑхри ҫынсен шухӑшӗсене эпир усӑ курса, вӗсен материалӗсене усӑ курса та хамӑрӑн тӗпчев ӗҫне ҫавӑн пек пуянлатма пултартӑмӑр. Е тата студентсемпе ӗҫленӗ май хӑш-пӗр чухне уйрӑм ҫыравҫӑсемпе ҫыравҫӑсем ҫинчен калаҫса кӗрсе каятпӑр та вӗсем ӗнтӗ, мен хӑйсем те е ҫыравҫӑн, пӗр-пӗр ҫыравҫӑн аякри тӑванӗ пулаҫҫӗ хӑйсем е калаҫса кӗрсе каяҫҫӗ те ҫынсемпеле ҫав ҫӗнӗ ҫыравҫсен тӑванӗсем мелкалмалла ниҫта та кун ҫути курман, килте упранакан е вӗсене вӗсен аллине темле майпа лекнӗ ҫырса тахҫан ҫырса хатӗрлесе хунӑ хайлавсен пуххисене тейӗпӗр ал ҫыру вӗҫсен упранакан хайлавсене илсе килсе панисем те пулчӗҫ. Ҫавӑн пек вот тӗслӗхсем Василий Алендейӗн тӗслӗхрен илсе, илсе килсе панӑччӗ пӗр студент халь хушаматне шел пулин те астумастӑп. Вот ахаль мӗнле мигӗ е вунва та листала тетрадин те вӑл унта хӑй хӑй ҫырнӑ ҫавӑн пек алҫыру вӗҫҫӗн упранакан тейӗпӗр хайлав тӗслӗхӗ пулчӗ. Тата тата ытти те Вот ҫавӑн пек материалсене пухса йӗркелесе вӗсене цифрлӑ майпа ӗнте кӗртсе электронлӑ формата ӗнте куҫарса каллех тейӗпӗр интересленекен кӑсӑкланакан патне эпир илсе ҫитерме пултаратпӑр. Паллах, ӗнте малтан канашламалла, сӳтсе явмалла, ирӗк ыйтмалла, усӑ курма май пур е ҫук. Ҫакӑ та пирӗн литература ӗҫӗ-хӗлне, картине тейӗпӗр аталантарма пысӑк майсем туса парать пулӗ. Халӗ вара Тӑвай районӗ пирки малалла сӑмах тӑсӑпӑр Тӑвай тӑрӑхӗнче ӗҫлесе пурӑнакансем ҫав тери ку ӗҫе ҫав тери ӑнӑҫлӑ туса пыраҫҫӗ тесе палӑртса хӑварас килет. Вӗсен ӗҫӗ-хӗлӗпе паллашнӑ май мӗн-мӗн палӑрчӗ-ха ӗнтӗ? Вӗсем ятарласа литература картине хатӗрлесе йӗркелесе ҫитерни курӑнчен те, анчах та ҫак ӗҫе вӗсем малалла та туса пыраҫҫӗ. Кунта пӗтӗмӗшле енчен те пӑхас тӑвас пулсассӑн ӗнтӗ литература карти ҫинчен пӗтӗмӗшле ӑнлантарса хӑварни пур. Ку питӗ лайӑх. Унсӑр пуҫне ҫак тӑрӑхра, Тӑвай тӑрӑхӗнче ҫуралса ӳснӗ паллӑ ҫынсен библиографи кӑтартмӑшне, материальне тулли кӑтартмӑшне вӗсем туса йӗркелени, хатӗрлени ку шӑпах ӗнтӗ. Вот паҫӑркаларӑм, литература картин пӗр пайӗсенчен пӗри пулса тӑма пултарать терӗмӗр. Унсӑр пуҫне Тӑвай районӗпе ҫыхӑннӑ кӗнекесене вӗсем кӗртнӗ, список тунӑ, ятарлӑ список тунӑ. Мӗн-мӗн унта мӗн-мӗн ҫинчен пӗлме пултаратпӑр, ҫавӑн пек кӗскен каласа хӑварнӑ хӑварни те пур. Унсӑр пуҫне ҫыравҫӑсен ӗҫӗ-хӗлӗпе, пурнӑҫӗпе паллаштаракан информаци. Информаци тейпӗр курма пултаратпӑр. Ятарлӑ ссылкӑсем те пур. Пӗтӗмӗшле пек ҫырса кӑна пани мар. Ссылкӑсене пусса тейпӗр тата та ҫав информацие интернет уҫлӑхӗнчен интернет уҫлӑхӗнче ҫӳрекен информаципе тата та паллашма пултаратпӑр. Кунта ӗнтӗ тӗслӗхрен ака ҫыравҫӑ ҫуралса ӳснӗ ял ҫинчен пӗлме пултаратпӑр, ссылка пусатпӑр та. Унтан шкул, вӑл вӗреннӗ тейӗпӗр, шкул ҫинчен информаци илме пултаратпӑр. Е тейӗпӗр шкул кӑна мар, ытти вот ялтан ялти шкула пӗтернӗ хыҫҫӑн штата та вӗреннӗ ҫав тейӗпӗр вӗренӳ заведенийӗсемпе паллаштаракан ссылкӑсем те пур. Ҫав ссылкӑсене пусса ӗнтӗ эпир каллех асӑрхама, курма пултаратпӑр. туллирех информаци илме пултаратпӑр. Ку тата тепӗр, мен пай тейӗпӗр ҫак Тӑвай район литература картине йӗркелекен тата тепӗр пай, ӑнӑҫлӑ пай тесе палӑртма май пур. Енчен ыттисем, ытти районсем, ытти районсем ҫакна тен туса ҫитереймен пулсан, вӗсем те ку ӑнӑҫлӑ тӗслӗхпеле тейӗпӗр усӑ курма пултараҫҫӗ. Унтан Тӑвай районӗнчи ялсен историйӗпе паллаштаракан паха материалсем, мӗлле-мӗлле ялсем пур, вӗсем мӗнле хӑҫан мӗнле йӗркеленнӗ, кунта ӗнтӗ ҫак краеведени материалӗ, краеведсемпе ӑнӑҫлӑ ӗҫлени, библиотекарьсем те хӑйсен пысӑк кӑсӑкланӑвӗ пуррин те тӳрремӗнех сисӗнет. Ҫак ялсенчи паллӑ вырӑнсем, унта чиркӳ вӑл тейӗпӗр, Улӑп тӑприсем-и вӗсем, чул юпа палӑкӗсем-и вӗсем, тейӗпӗр. Паллӑ унта, тен, вӑрман, ҫырма ҫатра, шывсем. Йӑлтах-йӑлтах вӗсем каллех ӗнтӗ ҫак литература картине йӗркеленӗ чухне тейӗпӗр кӑсӑкланакансемшӗн ҫул ҫӳреве йӗркелеме Ҫавӑн пек ятарлӑ ҫул ҫӳрев ку тӑрӑхри, ку тӑрӑхра ҫул ҫӳрев йӗркелес тӑвас килет пулсассӑн ӗнтӗ вӗсем коллег питӗ аван майсем туса параҫҫӗ. Малтанах ӗнтӗ вӗсене вуласа паллашса ятарлӑ ҫав ҫул, ҫул ҫӳревӗн маршрутне тейӗпӗр тума май пур. Унтан юлашкинчен авторсем ҫинчен ӑнлантарса хӑварнине кунта эпӗ тата асӑрхарӑм. Ку та питӗ аван. Вот. Тата ӗнтӗ кунта эпӗ каларӑм ҫӳлерех каланӑ тейӗпӗр информаци материалӗсене те ӑнӑҫлӑ ҫакӑнта вырнаҫтарма май пур пулӗ тата та пуянлатма пулать пулӗ тесен те ҫирӗплетсех калама пултаратпӑр эпир ҫак тейӗпӗр каланӑ материала ҫирӗплетме уйрӑм ҫыравҫӑ ӗҫӗ-хӗлӗсем ҫинче кунта пурин ҫинче те мар хӑшӗ-пӗри чи малтанах ӗнтӗ кунта палӑртса хӑвармалла тӑвай районӗнчен Паллӑ ҫынсем ҫав тери нумай тухнӑ. Ҫыравҫӑсене илес тӑвас пулсассӑн те пурте пӗлет резерв вӑл ятсене. Илле Тӑхти, Хума Ҫемене, Николай Сандров, Вениамин Тимаков тата тата ыттисем те тейӗпӗр халь. пуҫа килнисенчен ӗнтӗ вот ҫаксене палӑртса хӑварӑпӑр. Тата ытти ҫыравҫӑсем те пур кунта. Тен, пурне те асӑнаймарӑм паллах эпӗ. Унсӑр пуҫне ку тӑрӑхран пӗлетпӗр эпир сирӗнпелле паллӑ ӳнерҫӗсем Моисей Спиридонов, Унтан паллӑ культура ӗҫченӗсем Вера Кузьмина тата тата ыттисем те тухнине эпир пӗлетпӗр. Апла тӑк Тӑвай ҫӗрӗ паллӑ ҫынсемпеле ҫав тери тейӗпӗр талантлӑ ҫынсен паха вырӑнӗ тейӗпӗр. шутланать. Вот. Кунта, паллах, ытти районсене мӗн туса калани мар, вӑл тейӗпӗр, да, кашни пирӗн чӑваш енри кашни тӑрӑхах хӑйӗн паллӑ ҫыннисемпеле пултаруллӑ, талантлӑ ҫыннисемпеле пуян. Вот Тӑвай тӑрӑхӗ те ҫавӑн пекех вӑл. Пуян тӑрӑх, ҫынсенчен шӑпах ҫынсенчен талантлӑ, ҫынсенчен пуян тӑрӑх шутланса тӑрать. Ҫавӑн пек ҫынсенчен пӗри Илья Ефимович Ефимов тӑхти. Пурте эпир пӗлекен паллӑ ҫыравҫӑ. Ун ҫинчен ӗнтӗ пирӗн литература тӗпчевӗнче ку таранччен интереслӗ, кӑсӑклӑ шухӑшсем нумай каланӑ. Кунта ӗнтӗ паллӑ литературоведсен ӗҫӗсене тӳрех асӑнса, ячӗсене асӑнса хӑварас килет. Пурте эсир вӗсене пӗлетӗр. Виталий Григорьевич Родионов, Юрий Михайлович Артемьев ӑнӑҫлӑ ӗҫсем, паха ӗҫсем ҫырнӑ, нумай тӗпченӗвӗсем, архиври материалсене, пач эпир пӗлмен те, эпир ку таранччен пӗлмен материалсене вулакан, кӑсӑкланакан патне илсе ҫитерчӗҫ вӗсем, тарӑн тӗпчевсем турӗҫ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ вӗсен ӗҫӗсемпе эпӗ паллашма сӗнетӗп. Виталий Григорьевичӑн та, Юрий Михайловичӑн та шухӑшсем ҫав тери интереслӗ, кӑсӑклӑ. Вӗсем пире Илья Ефимович мӗнлерех ҫын пулни ҫинчен таранрах пӗлме май параҫҫӗ. вӑл тунӑ ӗҫсен уйрӑмлӑхӗсене эпир ӑнкарса лайӑхрах ӑнкарса илме пултаратпӑр. Тата унӑн ҫыру стилӗ те вӗт-ха пӗр пек мӗн калмалла пӗр евӗрлӗ мар. Кашни тапхӑрта хӑйне евӗрлӗ ҫыру стилӗн палӑрмӗсем аталанса пынӑ. Шӑпах ҫав уйрӑмлӑхсем ҫинчен ҫак тӗпчевҫӗсем питӗ интереслӗ шухӑшсем палӑртнӑ. Ҫавӑн пекех Юрий Яковлевӑн Шухӑшсем те ҫав тери интереслӗ, кӑсӑклӑ. Вӗсемпе те паллашма сӗнесшӗн. Апла та ӗнтӗ кунта тата ҫак литература ӗнтӗ кӑна эпӗ мӗншӗн калатӑп, литература картине йӗркеленӗ чухне ҫав тӗпчевҫӗсен ӗҫӗсене тен темле уйрӑм мӗн кӑтартмӑш пек тен тума май пур пулӗ. Вот. Вӗсем ӗнтӗ пӗтӗмӗшле библиографи кӑтартмӑшне ӗнтӗ вӗсене эсир кӗртнӗ, Тата та тен пайрӑмӑн уйӑрса кӑтартсассӑн тен тата та лайӑхрах пулӗ. Вот ку ӗнтӗ вӑл ман шухӑш. Ҫавӑн пек мен ӗҫсем урлӑ эпир ҫыравҫӑсем ҫинчен тарӑнрах пӗлсе ӗнтӗ вӗсен вӗсемпе ҫыхӑннӑ литература маршручӗсем эпир туллинрех тарӑнрах йӗркелеме пултаратпӑр сирӗн пеле. Унсӑр пуҫне ӗнтӗ паллах краеведсен ҫав краеведсен шухӑшӗсене, ӗҫӗсене те каллех, паллах, ҫакӑнпа пӗрлех ӑнӑҫлӑ усӑ курмалла. Вот Виталий Петрович Станьял пурте пӗлет пӗрипер сирӗнпеле. Хӑй вӑхӑтӗнче Чӑваш Енри литература вырӑнӗсем текен питӗ паха ӑнӑҫлӑ ӗҫ кӑларнӑ чӗнте. Ун хыҫҫӑн унӑн ӗҫне тӗпе хурса вӑл ҫамрӑксене яланах ытти тӗпчевҫӗсем пекех ҫул уҫса паракан, пулӑшса пыракан тӗпчевҫӗ. Вот хӑй вӑхӑтӗнче анчах ӗҫлеме пуҫласассӑн шӑпах вӑл вӑл пулӑшнипеле эпир Николай Николаевич Осиповпала пӗрле ӗнтӗ унӑн ӗҫне тӗпе хурса программа та йӗркеленӗччӗ. Вӑл шӑпах программӑна ҫак Чӑваш Ен литература краеведени дисциплинӑна вӗрентме те ӗнтӗ программӑна йӗркелеме те вӑлах пулӑшрӗ Чернебеле. Ун патне кайса ятарласа ҫав программӑна йӗркелемен те, вӑл каласа пынипе тенӗ пекех ӗнтӗ ӑна туса хатӗрленӗ. Йӑлтах унта унӑн шухӑшӗсене тӗпе хурса малалла ӗнтӗ халӗ ҫак ӗҫе ӑнӑҫлӑ пирӗн педагогика университетӗнче Николай Николаевич Осипов йӗркелесе пырать. Вӑл Виталий Петрович ӗҫӗсене тӗпе хурса ӗнтӗ тен хӑй те каланӑ, кӑтартнӑ сире литература краеведени лекци курсӗ те туса хатӗрлерӗ. Шӑпах ӗнтӗ ҫакӑнта ҫак литература картине йӗркелеме май паракан информаци самай нумай, чылай тесе палӑртса хӑвармалла. Кунта ӗнтӗ вӑл шӑпах хӑй Патӑрьел районӗнчен пулнӑ май ӗнтӗ Патӑрьел тӑрӑхӗнчи ҫулҫӳрев маршрутне йӗркелесе ҫырса кӑтартнӑ. Мӗншӗн ӗнтӗ ҫав тӗслӗхе усӑ курса тейӗпӗр, ытти тейӗпӗр тӑрӑхра пурӑнакан ҫынсем те ҫавна ӗнтӗ йӗркелеме пултараҫҫӗ. Питӗ аван, паха. Ытти ҫӑлкуҫсем пирки те ӗнтӗ унта вӑл питӗ лайӑх каласа кӑтартнӑ. Илья Ефимович Ефимов ҫине куҫнӑ май ӗнтӗ пурте пӗлетпӗр эпир вӑл пинте сакӑрҫӗр сакӑр вун тӑххӑрмӗш ҫулхи авӑн уйӑхӗн тӑваттӑмӗшӗнче кун ҫути курнӑ Нӳшкасси Ҫӗнӗ Элпуҫ Тетпӗр ялӗнче ҫуралнӑ малтан ӗнтӗ Элпуҫӗнчи прихут шкулне вӑл вӗренме кӗрет Кайран тепӗр ҫултан хӑйсен ялӗнче уҫӑлнӑ пуҫламӑш шкула куҫать. Каярахпа Пинте сакӑрҫӗр тӑхӑр вун тӑххӑрмӗш, Пинте тӑхӑрҫӗр виҫҫӗмӗш ҫулсенче пулас ҫыравҫӑ Сӗве хулинчи мӑнастыр шкулӗнче, Пинте тӑхӑрҫӗр виҫҫӗмӗш сакӑрмӗш ҫулсенче Хусанти учительсем хатӗрлекен семинарре вӗренет. Кайран вун тӑваттӑмӗш ҫулччен Тавӑтри земство шкулӗнче, халӗ ӗнтӗ вӑл Чӑваш Республикин Элӗк районне кӗрет. Унтан тепӗр вӗренӳ ҫулне Привозное ялӗнчи училищӗре, халӗ вӑл Удмурт Республикине кӗрет, унта вӗренсе пурӑнать ӗнтӗ. Пинте тӑхӑрҫӗр вун пиллӗкмӗш ҫулта ӑна вӑрҫа илсе каяҫҫӗ. Пӗр хушӑ Ӗпхӗрӳ семинарӗнче вӑл ӑс пухать. Кайран Гурий комиссарпа пӗрле Чӑваш наци ушкӑнне йӗркеленӗ ӗҫе те хастар хутшӑннине эпир сирӗнпеле пӗлетпӗр. Пинте тӑхӑшӗ вун саккӑрмӗш, вун тӑхӑрмӗш ҫулсенче Канаш хулинчи учительсен семинарӗнчи кӑтартуллӑ шкулта, вун тӑхӑрмӗш, ҫирӗм иккӗмӗш ҫулсенче Мускаври ҫутӗҫ комиссариачӗн инспекторӗнче, ҫирӗм иккӗм, пинте тӑхӑшӗ ҫирӗм иккӗмӗш, ҫирӗм тӑваттӑмӗш ҫулсенче ача ҫурчӗн пуҫлӑхӗнче ӗҫлет вӑл. Пинте тӑхӑшӗ ҫирӗм тӑваттӑмӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗнче ҫыравҫӑ, Брюсов ячӗллӗ литературӑпа художествӑн аслӑ институчӗн студенчӗ пулса тӑрать. Тепӗр ҫултан Мускаври пӗрремӗш патшалӑх университечӗн этнологи факультечӗн литература уйрӑмне вӗренме куҫать. Унтан пин те тӑхӑр ҫӗр ҫирӗм саккӑрмӗш ҫул ҫулччен унта ӗнтӗ вӑл ӑс пухса пурӑнать. Ку информацие ӗнтӗ пурте пӗлетӗр эсир. Аслӑ пӗлӳ илнӗ хыҫҫӑн вара ӗнтӗ вӑл Шупашкара таврӑнать. чӑваш тӗп педтехникумӗнче чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентме пуҫлать. Шел пулин те сывлӑхӗ питӗ чаплах пулман, ӳпке чирӗпе эпир ӑна аптранине пӗлетпӗр. Тепӗр виҫӗ ҫултан ӑна инвалида кӑлараҫҫӗ. Нумай вӑхӑт чирлесе пурӑннӑ хыҫҫӑн пин те тӑхӑршӗ вӑтӑр саккӑрмӗш ҫулхи нарӑсӑн ҫирӗм иккӗмӗшӗнчен те Шупашкарти больницӑра вилсе каять. Вот. Шел пулин те, пурнӑҫ ҫулӗ ҫав тери вӑрӑм пулаймасть унӑн, анчах та ҫак хушӑра вӑл ҫав тери пысӑк калӑпӑшлӑ, пысӑк пӗлтерӗшлӗ, паха ӗҫсем пирӗн литературӑна, ӳнери аталантаракан ӗҫсем ҫырса хӑварнине эпир ҫирӗплетсех калама пултаратпӑр. Тата вот кунта ӗнтӗ Виталий Григорьевичӑн, Юрий Михайловичӑн, Юрий Яковлевӑн шухӑшӗсене тӗпе хурса ӗнтӗ эпӗ калатӑп чӑвашӑн наци унне уҫҫӑн ӑнлантарса пама, туйса илме, ӑнкарса илме ҫул уҫса паракан ҫыравҫӑсенчен пӗри пулса тӑрать. Мӗншӗн тесессӗн чӑваш шухӑшлавӗн, чӑваш ҫыннин тыткаларӑшӗн тейпӗр уйрӑмлӑхӗсене пур чухне те тейпӗр ҫавӑн пек ӑнӑҫлӑ кӑтартма пултаракан ҫыравҫӑсем литературӑра тейпӗр Вот унпа пӑхсассӑн вӗсем пур-ха ӗнтӗ, анчах та кунта вот вӑл хӑйне евӗрлӗ палӑртма пултарнине ӗнтӗ кунта тӗпчевҫӗсем пирӗн ҫирӗплетсех калаҫҫӗ. Вот кунта унӑн кун-ҫулӗн уйрӑмлӑх кун-ҫулӗнчи самантсене пӑхас тӑвас пулсассӑн та ӗнтӗ эпир сирӗнпеле вот унӑн кун-ҫулӗпе ҫыхӑннӑ тейпӗр ятарлӑ литература маршрутне те йӗркелеме пултаратпӑр. Вот. Ҫавӑн евӗрлӗ кунта Илья Тӑхтӑпеле кӑна мар, ытти ҫыравҫӑсемпе те хӑйне евӗрлӗ литература кун-ҫулпа ҫыхӑннӑ литература маршручӗсем йӗркелесессӗн аван пулмалла, интереслӗ пулмалла. Ҫул ҫӳревсем вӗсем, паллах, ӑна учительсем те, библиотекарьсем тесе туса пыратӑр, туса пымастӑр тесе калама май ҫук. Вӑт уроксенче эпир заочный экскурси тетпӗр, ҫавӑн пек евӗрлӗмӗнсем уроксем ирттеретпӗр ачасемпеле вот тухса ҫӳретпӗр. Халӗ интернет уҫлӑхӗ пире уйрӑмах тейӗпӗр ҫав вырӑнсене мӗне ниҫта тухмасӑрах ҫитсе килме май парать. Вот анчах та ҫав вырӑнсене заочно майпа ҫитес тесессӗн паллах ӗнтӗ ҫыравҫӑ пурнӑҫӗнчи самантсем ҫинчен тӗплӗн пӗлсе вӗсене йӗркелемелле малтан хатӗрлемелле йӗркелесе хатӗрлемелле ачасемпе пӗрле ҫавӑн пек ҫамрӑксемпе е кӑсӑкланакансемпе пӗрле хатӗрлесе интереслӗ халь тӗрлӗ электронлӑ платформӑсем те пур ҫав платформӑсем ҫине таянса та ҫавӑн пек ӑнӑҫлӑ тейӗпӗр кун-ҫулпа ҫыхӑннӑ материалсем йӗркелеме пулать. Вот. Чӑваш ҫыравҫисем кӑна мар, вот, вот вырӑс ҫыравҫисене ҫехелепе кӑсӑкланӑ май та ӗнтӗ халь паян цифровизаци тапхӑрӗнче тӗрлӗ электронлӑ платформӑсем каларӑм ӗнтӗ, ҫыравҫӑсене ҫехелне тул енре хӑнкарса илме питӗ пысӑк майсем туса параҫҫӗ. Вот вырӑс литературинчен илес тӑвас пулсассӑн Лев Толстойӑн Война и мир хайлавӗ пурте пӗлетпӗр. Вот унӑн ӗҫӗ-хӗлӗпе паллаштаракан питӗ интереслӗ ҫавӑн пек мӗн туса хатӗрлеме пултарни пултарнӑ. Унта эпир ҫак тейпӗр хайлавӑн илемлӗ тӗнчине, илемлӗ талкӑшне тата геройсем пӗр-пӗринпе мӗнле ҫыхӑнни, пӗр-пӗрин вӗсем пӗр-пӗрне мӗнле витӗм кӳни тейпӗр Унта ведь хӗлтерусен йышӗ те пысӑк. Ҫавӑн пек ӑнлантарса паракан хӑйне евӗрлӗ вот халь электронлӑ платформи ятне манса ҫавӑнта туса хатӗрленӗ тӗслӗх пур. Ӑна эсир уҫса пӑхма пултаратӑр интернет уҫлӑхӗнче. Ҫавӑн евӗрлӗ енчен те мӗн библиотекарьсем, учительсем, культура ӗҫченӗсем ҫак компьютер ӗҫне аван, лайӑх пӗлекен специалистсемпе пӗрле ҫав ӗҫе ӑнӑҫлӑ туса пыма май пур. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн хамӑрӑн малтан ҫавна вӗренес пулать типҫевҫӗсен вӗт-ха. Хӑнӑхас пулать. Кайран кӑна эпир ӑна йӗркелеме пултаратпӑр, теори материалне пама пултаратпӑр пулӗ-ха. Анчах та ҫав теори материалне пӗрле тейӗпӗр Компьютер ӗҫ-хӗлне лайӑх пӗлекенсемпе пӗрле туса пырсассӑн питӗ интереслӗ, ӑнӑҫлӑ ӗҫсем. Ҫак литература картине пуянлатма май паракан ӑнӑҫлӑ ӗҫсем тума май пур тесе палӑртма пулать. Халӗ вара эпир пӗлетпӗр сирӗнпеле Илья Ефимовичӑн паллӑ хайлавӗсене те эсир пурте пӗлетӗр. Вот Ваҫкӑ Ванькка Ахмет, Шерхулла, Элихун тата тата ыттисем те. Вот ҫакӑнта ҫак хайлавсемпе вот паҫӑркаларӑм. Хайлаври илемлӗ талкӑш, уйрӑмлӑхне йӗркелеме май паракан информаци хатӗрӗ тума май пур терӗм. Шӑпах ӗнтӗ кунта Элихун поэма ри хӑш-пӗр мӗнсем ҫинче эпӗ. ҫав поэма сыпӑкӗсене илсе парса ӗнтӗ ҫак Тӑвай тӑрӑхӗнчи тейӗпӗр вырӑн уйрӑмлӑхӗсемпе паллаштаракан самантсене асӑрхама май пуррине куратпӑр эпир ҫав ҫав поэмӑпа ӗҫленӗ май хӑйне евӗрлӗ маршрут та тума май пур ҫав вырӑнсен ҫул ҫӳревне вырӑнсене ҫитсе килмелли хӑйне майлӑ ҫул ҫӳрев ҫул ҫӳреве те йӗркелеме май пур интереслӗ вӗсем Унта ку хайлавра кӑна мар, ытти хайлавсене те эсир пӑхма пултаратӑр. Унта кашни хайлавра тенӗ пекех ҫав хӑй тейӗпӗр уйрӑм ҫак тӑрӑхӑн тӑрӑхри вырӑнсен уйрӑмлӑхӗсене асӑрхама май паракан самантсене куратпӑр. Вот вӑл ҫырӑннӑ вӑхӑтри тейӗпӗр, Вӗсем чӑнах та ҫав вырӑнсем э, тӳр килеҫҫӗ пури, вӗсем ҫук-и вӗсем. Ун чухне мӗнле пулнӑ халӗ вӗсем пури е ҫук-и, мӗнле улшӑнусем тӳссе ирттернӗ. Ҫав вырӑнсенче тен халь мӗн унта, ҫав, ҫав япалах-и, ҫав вырӑнах-и тейӗпӗр, ҫав хутлӑхах-и вӑл тата тата ытти те. Ҫавна эпир асӑрхама, курма пултаратпӑр сирӗн пиле. Вот тӗслӗхрен кунта кудам живе, тӗслӗхрен, Элихун поэмӑра илес тӑвас пулсассӑн, вот кудам живе, юхса выртать тет унта Элпуҫне, юхса тухать тет. Унтан мулла ҫырми, лява йӑмри тейӗпӗр, кипеш ҫулӗ, кипеш вӑййи тата тата ытти те. Вот вӗсем ҫыравҫӑ хӑй шухӑшласа кӑларнӑ хутлӑх вырӑн ячӗсем-и е чӑнах та ҫак тӑрӑхра пур-и вӗсем тейӗпӗр. Ҫав тӑрӑхра пурӑнакансем ӗнтӗ шӑпах ҫавна питӗ лайӑх тӗпчесе, пӗлсе, интереслӗ ӗҫсем ҫырса кӑларма пултараҫҫӗ пулӗ тетӗп эпӗ. Акӑ поэмӑри хӑш-пӗр сыпӑксем ҫинче чарӑнса тӑрӑпӑр. Кудам шывӗ вӑрмантан юхса тухать Элпуҫне. Элпуҫ варне ҫитсессӗн мулла ҫырми шывӗпе пӗрне-пӗри икӗ шыв лява йӑмри айӗнче ыталаса илеҫҫӗ. Икӗ шывран пӗр пулса Элен шывӗ пуҫланать. Эл пуҫламӑш эл пуҫӗ Юман ҫӑка сулхӑнне Кӗрсе ларнӑ вӑрмана. Мулла шывне кутам шыв Икӗ шывӑн хушшипе Пӳрт вырӑн уйӗ сӗвеккӗн Сӗвекленсе анать те Икӗ шывӑн юппипе Сӑмса пулса усӑнать. Вот. Ҫак сыпӑкрах тата малла тепӗр сыпӑкӗ акӗ. Мулла шывпе кутам шыв, икӗ шывӑн айккипе пӗрне-пӗри сӗрӗнсе хӑмӑш хупах ӳсни тет. Хальхи пекех питтарӑн хӗрлӗ шырлан пулман тет. Мулла шывпе кутам шыв хӑмӑш хупах хушшинчен, ҫирӗк тымар хушшинчен путек сиксе каҫас пек, хура хӗрӗн куҫӗ пек тулли юхса выртнӑ тет. Эл кӳллинчен инҫе мар, Шен Элпуҫ, Элпуҫ ялӗ пур. Хӗвелтухӑҫ енчен те, хӗвеланӑҫ енчен те, ҫурҫӗртен те Элпуҫне вӑрман ларать ҫавӑрса. Эл, юханшыв еннелле, кӑнтӑрлапа хирелле пӑхса ларать Ҫӗн Элпуҫ. Мыштавӑшран вӑрмантан Элкӳл ҫумӗн юхакан ҫӑкӑр ҫырма шыв ҫинче, кӗҫӗн кӗлтен, патишрен, Кӗлел тӑвӗ айӗнчен юхса анан икӗ шыв пӗрлешекен хушӑра чӑнкӑ тӑвайкки вӑрӑм ту. Чӑваш масар патӗнчен вӑрӑм тӑва хӑпарсан тӳрем вырӑн пуҫланать. Ҫав тӳреме Кив Элпуҫ хӑй кӑмӑлӗпе юратса ларнӑ ӗлӗк ял туса. Вот ҫак илсе панӑ сыпӑксенчен те мӗн асӑрхарӑмӑр эпир кунта? Шыв ячӗсене те, ял ячӗ те, ҫырма, вӑрман ячӗсем те тейӗпӗр тӗслӗхрен, ҫак хутлӑхсен вырӑн уйрӑмлӑхӗсем те. Вот вӗсем ӗнтӗ чӑнах та тӳр килеҫҫӗ пури вӗсем. Ҫыравҫӑ ҫырса кӑтартнӑ вырӑнсем паян мӗнле те пулсан улшӑнусем тӳссе иртнӗ ҫук-и. Вот ҫавсемпе ҫыхӑнтарса интереслӗ каллех маршрутсем тума май пур тесе калама пултаратпӑр. кӑсӑклантарса ярса вӗсемпе ҫыхӑннӑ ҫак хайлаври илемлӗ талкӑшпала литература географийӗ хайлавӑн литература географине йӗркелесессӗн тейӗпӗр коллег пирӗн литература карти пуянланнӑ пулӗччӗ тесе ҫирӗплететпӗр. Паллах ӗнтӗ, Тӑвай тӑрӑхӗнче пурӑнакансем ӗнтӗ эсир вот Элкӳлӗн шывӗн уйрӑмлӑхӗсене илемне питӗ лайӑх пӗлетӗр. Ҫакӑн ҫинчен ҫырнӑ информаци те питӗ нумай. Ҫак район ӗҫӗ-хӗлӗпе паллашнӑ май унта курма май пур паллӑ вырӑнсем ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. Унтан хура ҫӑл ҫӑлкуҫӗн шывӗсем пирки те питӗ интереслӗ информаци пур. Каллех ӗнтӗ ҫавсем ҫавсем ҫинчен тен мӗнле каламалла презентаци евӗрли вӑл е пӗр-пӗр платформа ҫинче хатӗрленӗ темле интереслӗ-мӗн тейӗпӗр ӗҫ туса хатӗрлесессӗн те коллег питӗ кӑсӑклӑ пулмалла. Акӑ Енӗшин Нӑрваш тейӗпӗр сирӗн питӗ паллӑ ял Тӑвай тӑрӑхӗнче. Коллег кунта мӗн тейӗпӗр темиҫе мӗн пӗлетпӗр пӗр сирӗнпе Яковлев, Иван Яковлевич Яковлев уҫнӑ шкул та пур. Моисей Спиридонович Спиридоновӑн ҫурчӗн ҫурчӗ усадьби те ҫурчӗ усадьби тетпӗр ӗнтӗ. Унтан чул юпа палӑкӗ те тата тата ытти те. Ҫакӑн ҫинчен вот ытларах ӗнтӗ вырӑсларах ҫырнӑ материалсем енчен те вырӑсла ҫырнисем те паллах кирлӗ. Тата ҫавӑнпа пӗрлех вот икӗ чӗлхепе тусассӑн та, тен акӑлчанла та виҫӗ чӗлхепе те енчен те специалистсене хутӑштарсассӑн ӗнтӗ тусассӑн питӗ аван пулмалла. Литература карти апла тӑкӗнте вӑл чӑвашла, вырӑсла, тен ют чӗлхепе те ҫав мӗне йӗркелесе ӗҫе-хӗле пуянлатсассӑн ӗнтӗ Питӗ аван пулнӑ пулӗччӗ. Кунта хамӑр тӑрӑхри тейӗпӗр. Чӑваш тӑрӑхӗнчи ҫынсем кӑна мар, кӳршӗлле кӳршӗрен кӑна мар тейӗпӗр. Тата та вот ют ҫӗршывсенчен килнисем те кӑсӑкланса кайса ют чӗлхепе хатӗрленӗ материалсене ҫав пек вуласа пӗлсен те вӗсем те ҫав ҫул ҫӳреве тухма, йӗркелеме пултараҫҫӗ. Питӗ аван кӑсӑклӑ материал пулса тухма пултарать. Чӑнах та ӗҫӗ Питӗ мӗн, ҫӑмӑл ӗҫ мар. Йывӑр ӗҫ, кӑткӑс ӗҫ. Нумай ӗҫлемелле, нумай тӑрӑшмалла, пухмалла, хатӗрлемелле. Паян тата пирӗн вӑхӑчӗ пӗр вырӑнта тӑмасть тейӗпӗр. Малалла аталанса, питӗ вӑйлӑн, хӑвӑрттӑн аталанса пырать. Вот ҫӗнӗ ресурссене ӑнӑҫлӑ усӑ курса эпир ҫак ӗҫе пурте пӗрле ӗнтӗ йӗркелесе пыма сирӗнпеле пултаратпӑр. Эсир ӑна питӗ ӑнӑҫлӑ туса пыратӑр. Тавах Уншӑн сире эпир синтен нумай вӗренсе пыратпӑр. Вот библиотека ӗҫченӗсенчен, культура ӗҫченӗсенчен, краеведсен ӗҫӗ-хӗлӗнчен ҫав тери нумай вӗренсе пыратпӑр. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ ҫак ӗҫе каларӑм ӗнтӗ учительсене те, вӗрентекенсене те, тӗпчевҫӗсене те пӗрле ҫавӑн пек йӗркелесе эпир сирӗнпе пӗрле йӗркелесе пырсан эпир хамӑр та хамӑртан ӗнтӗ вот пирӗн тӗпчевсене те пӑхса паллашма, пирӗн тӗпчевҫӗсем ҫырнӑ ӗҫсене те кӗртме пултаратӑр эсир, мӗншӗн тесессӗн эпир хамӑр та, унсӑр пуҫне тата студентсене те ӗнтӗ, Чӑваш патшалӑх университетӗнче ӗҫлекенсем те, педагогика университетӗнче ӗҫлекенсем те тейӗпӗр, культура институтӗнче ӗҫлекенсем те, музей ӗҫченӗсем те, Вот Чӑваш наци музейӗнче ӗҫлекен вӑй хуракансем те ҫак ӗҫе йӗркелесе пыраҫҫӗ. Тейӗпӗр, вот мен произведенисен тейӗпӗр произведенисемпе ӗҫленӗ май произведенисен хронотопи ҫинчен самай мене тӗрлӗ-тӗрлӗ иши статьясем ҫыратпӑр. Вот Тархашӑн ҫав литература географине йӗркеленӗ май ӗнтӗ ҫав мӗнсене унта Куҫма Куҫма Турханӑн тейӗпӗр сывятлӑ юхса кӗрет. Хветӗр Уярӑн Шурча таврашӗнче тейӗпӗр. Ирбек Микулайӑн хура ҫӑкӑрӗ тата тата ытти те вӑт паллӑ хайлавсен, Юрий Скворцов хайлавӗсен илемлӗ талккӑшӗ тата ытти те. Вӗсем ҫинчен инке тӗрлӗ мӗнсем статьясем вӗсем тухнӑ, пичетленсе пыраҫҫӗ, ҫырӑнаҫҫӗ. Ҫавсене те тейӗпӗр ҫавсен уйрӑм кӑтартмӑшӗ тен туса уйрӑм кӑтартмӑш туса вӗсене те ҫак вӗсемпе те литература картине пуянлатма май пуль май пур пулӗ. Вот вӗсене коллегин те пухас пулать. Кунта ӗнтӗ каларӑм тӗпчевҫӗсене те пӗрле Хӑвӑрпа ҫав ӗҫе ӗнтӗ кӗртме пултаратӑр. Вӗсенчен ыйтса пӗлсе ӗнтӗ мӗн, мӗн пур тейӗпӗр, мӗн ҫырнӑ, ӑҫта вӗҫленсе тухнӑ, вӗсен мӗнсем ҫав статьясене ӗнтӗ эпир хамӑр библиотека картинче картотекинче вот электронлӑ вулавӑш педагогика университечӗн электронлӑ вулавӑшӗнче те вӗсене тупма пултаратпӑр, пултаратӑр. Эсирте капла пирӗнпе канашласа ҫав ӗҫсене те асӑрхама пултаратӑр. Унсӑр пуҫне унта вот мене хайлаври тейӗпӗр ӗҫме-ҫиме ячӗсем, апат-ҫимӗҫсен ячӗсем тейӗпӗр. Ҫав хутлӑхра усӑ куракан тен пӗҫерекен апатсем каллех питӗ интереслӗ вӗсем. Каллех литература картине пуянлатма пултараҫҫӗ хайлавӑн илемлӗ тӗнчипе ӗҫленӗ чухне тейӗпӗр. Вот ҫӑлкуҫсем питӗ нумай. Кунта ӗнтӗ паян эпир хӑшӗ-пӗрисем ҫинче тата Тӑвай тӑрӑхӗнче туса пыракан ӗҫсен уйрӑмлӑхӗсем ҫинче тата кӑштах ҫеҫ Илья Ефимов тӑхти хайлавӗсемпе ӗҫленӗ май мӗн-мӗн тума май пур ҫинче. чарӑнса тӑтӑмӑр. Ку калаҫу ӗнтӗ вӑл вӗҫӗмсӗр малла аталантарма тӑсма пулать тейӗпӗр. Ҫак паянхи калаҫу кунпа ҫеҫ вӗҫленмӗ. Малашне те ӗнтӗ ҫакӑн евӗрлӗ калаҫусем тен кирлӗ пулаҫҫӗ. Ӗнтӗ эпир хаваспах килӗшетпӗр, сӳтсе явма хатӗр сирӗн пиле. Тавтапуҫ. Ҫапла майпа ӗнтӗ пӗтӗмӗшле илсессӗн паянхи калаҫӑва эпӗ вӗҫлетӗп. Пурне те ҫак кӑткӑс кӑсӑклӑ ӗҫре ӑнӑҫусем сунатӑп. Пурте пӗрле кар тӑрса ҫак ӗҫе вот наци библиотекин ӗҫченӗсене ҫав тери пысӑк тавтапуҫ. Вӗсем питӗ интереслӗ проект, ӑнӑҫлӑ проект йӗркелесе ӗнтӗ пире те ҫак ӗҫе явӑҫтарса эпир те вӗсемпе пӗрле вӗренсе аталанса пыратпӑр. Вӗсене те пӗтӗм чун-чӗререн тата республикӑра вӑй хуракан мӗнпур культура ӗҫченӗсене эпӗ пӗтӗм чун-чӗререн тав тӑватӑп, ӑнӑҫусем сунатӑп. Сывӑ пулӑр!